بەڕێزانم کاتتان باش من ئەندازیار کاروانی سماعیلم خۆشحاڵم کە جارێکی تر بەوی بەڕێز شادەمەوە لە زنجیرە فێرکارەکانی بیسکۆین و بیستریدا لەم ڤیددیوەدا دینە سەر باسی ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین ئەکاونتێکی نوێ داخڵ بکەین لە بیست کۆینە لێرە دینە سەر لێرە کاتێکە ئەکاونتەکە ئەەکەینەوە ئەکاونتی بیست کۆینە وەک لە سکرینەکەدا دیارە لێرە ئێمە دوو لێکمان هەیە لێگی ڕایت و لێگی لفت بۆی بتوانین ئەو کەسەی کە هێناومانە داخلی جوینی ئیشەکەی بکەین پێویستە لێرە بەدڵی خۆمان لێگێک هەڵبژێرین بۆ یو کەسە داخل بکەین من لێرەدا ئەتوانم یا ڕایت یاخود لێفت داخلکەم بۆ نمونە من لێگی لێفت داخڵەکەم ئەمەوێ بە لێگی لێفت کەسێک جۆینی ئیشەکە بکەم لێرە پێویستە سەبمیت بکەم بۆی کە ئەو لینکەم باتێ ئێستا ئەم لینکە تەواوە لینکی لێفت تیمە جارێک تر سەبمیتەکەم ئەو هەر بۆ دڵنیاییە لێرە ئەمانداتێ پێمانەڵێ کارەکە بە سەرکەوتوی ئەنجام درا لینکەکە کۆپی یەکەم زۆر باشە کاتێ لینکەمان کۆپی کرد دین ئەلێرە

برن من نوسم کاروان پازۆردەکە ناخێنمەوە پێویستە پازۆردەکە کۆمەڵێک کارکتەر بن پیتی کەپیتال پیتی سمۆڵ ئاماژەیەک وەکو بۆ منە ئات یا هاش یا شتێکی وادابنێ من ئاتم داناوە لەگەڵ ژمارەیە

و پێویستە لێرە ژمارە مۆبایلێک داخڵ کەم بۆ نمونە و ژمارە مۆبایلە داخڵەکەم ژمارە مۆبایلی خۆمە لێرە ئەبێ ئیمێڵەکە داخڵکەین من ئیمێڵێکم هێناوە کاروان بەرزنجی نەوەک ئاتیمێڵ دۆت کۆم بەڵام هەمیشە بۆ ئەوەی لێ تێک نەچێت لە بەرەوە میمێڵە ئەکاونتی تری پێدانراوە مادەم یوزەرنەیمەکەم پانزەیە من ئیمێڵەکەش ئەنووسم پلس پانزە ئەوە بە کەیفی خۆتە بۆی کە تێکەڵ نەبن هەر ناگونجێت چکە ئیمێڵەکە ئەکاونتی تری پێدانراوە من بۆی لێم تێک نەچێ لەگەڵ ئێرە هەمان شتم کردووە ئەگەر ئیمێڵەکە ئەکاونتی تری پێدانەنرا بۆ توانی پلس پلس نەنووسی بن توانم بنووسم پلس یەک پلس دو پلسێ یا ئەوانەی بەمێ بەڵام من پلس پانسم داوەتێ لە بەری لێرە نووسیمە کورت پانزە بۆی لێرە پلس پانزەم داوەت لێرە من پاکێجێکی پەنجایەرۆی هەڵبژێرم پەنج زائیددا

دیاریمان کرد لێرای کەینەوە لێرە کاتێک کە بۆ یەکەم جار تۆ ئەکاونتەکە ئەەکەیتەوە ئیمێڵێکت بۆ دێ ڕیجستریشن ئیمێڵێکت بۆ دێ ئەبێ کلیک لێرە بکەیت پاشان بڕۆی لە ئیمێڵەکەت کۆنفێرمی ئەو ئیمێڵە بکرێتەوە ئێمە دین ئەلێرا دین ئەو جیمێڵە ئەکەینەوە کە ئەوە کاونتی پێدانراوە بزانین ئەمە بەڵێ ئەم ئیمێڵەیە لێرە ئیمێڵێکی تازەمان بۆ هاتوێتەوە پێمانەڵێ کورد سفر پانزە پێویستە ڤێریفای بکەیت کاتێکەوە یەکەم جار ئەکاونت دەکەیتەوە پێویستە ڤێریفای ئەم لینکە بکەیت کە بۆ دێت ئەمە ڤێریفایمان کرد کاتێ ڤێریفایمان کرد دووبارە لە هەمان ئەو شوێنەوە داخڵە بینەوە باز لە کۆنەکە بێن ترافیک لایک داخڵەکەین ترافیک لایک لێرە کردمانەوە دووبارە داخڵە بینەوە ئەوە بۆ ئەوەیە کە بزانێت تۆ خاوەنی ئەو ئیمێڵەی و ئەو کەسی کە ئەکاونتە کاکاتەوە خاوەنی ئیمێڵەکەیەوە پەیوەندی هەیە بە سکیوریتیەوە کاتێک کە دێت یەکەم جار ئەمەد بۆ ئەکرێتەوە ئەمە پێویستە لە پرۆفایلە پێویست تۆ ئەم پرۆفایلە چیکەیتەوە بۆ شەریکە یەکەم شت نکست ئۆف کین واتە کەسێک کە ئەگەر بێت ئەگەر خاوەنی ئەکاونتەکە هەرچی بەسەر هاات کەسێک هەبێ بتوانێت کە ئەم ئەکاونتە بگرێتە دەست واتە ئەم ئەکاونتە بێنێتەوە ئێمە کاروان ئیس مەسەرە ناوی دوانی ئەو کەسە ئەنووسین لێرە عێراق لێرە دووبارە بێ ژماری موبایلەکە داخڵکەینەوە لێرەم ژمارە موبایل داخڵکەنەوە من لەبەرەوەی من پێشتر داخڵم کردو بۆی ئەمانە خۆی پڕکاتەوە ئێستا مە یەکێک دینە سەرخانەکان دیت ئۆف برس ڕۆژی لەدایک بوونەکە بۆ منە مانگی پێنج.

منم شوێنی تایە ئەژیم ژمارە شەشە لە شقەکە ژمارە شەشە بەڵام تۆ ئەتوانی خۆت شوێنێک دیاری بکەی ئەم هەر ژمارەیەک بێ لەبری لە وڵاتی ئێمە بەڕاستی ئەم لۆکەیشنانە زۆر مەزبوط نین ئەدرێس ئەمانە بۆ خۆت ئەم ژمارانە بنووسە ئەمە گرینگە زیب کۆدی شارەکەی توێ لە سلێمانە زیین ئەژیم 4600 داناوە ئەبدەی دەکەین دوای کە ئێمە ئەبدەیتمان کرد ئەم کۆدەمان پیششانەدا ئایزان زۆر زۆر گرینگە تۆ ئەم کۆدەت لا هەبێت زۆر زۆر گرنگە و من هەمیشە دێم ئەلێرە ناوی ئەکاونتەکە ئەنووسم بۆی کۆدەکەم لەبەر چاو بێت بەردەوام بۆی گەر هاتمە سەر ئێرە یەکسەر من کورد سفر پ بۆی گەر هات مێرە من کاتێک کە ڕستمەگرم تەبەن من پێویستە لێرە سکرین شۆتێکی ئەمە بکەم لێرە پێویستە من لە ڕێی سناپین توڵەوەش سکرین شوتێکی ئەم ئەمە بکەم و من دایم ئەلێرە ناوەکە نووسم خۆی ناوەکە لێرە شا هەیە بەس بووی من کاتێ کردمەوە فۆکۆسم بێتە سەرەوەی کە بزانم کە ئەم بارکۆدە چکە ئەمە پێناسی ئەکاونتەکەی توێ نابێ ونی بکەیت من سکرین شوتێکەکەم ئەمە لای خۆم هەڵاگرم واتە ئەمە لە لای من پارێزراوە

سکانی ئەم کۆدە ئەکەم بۆی کە کورد سفر پانزەم بدات ئێستا ئەڵێ داوێتی کۆدەکە ینی کۆدەکەم بەدەست گەیشتو من لێرە دێم ئەگەڕێم بۆ کورد سفر پانزە خۆی نووسێتی بیسکۆینە کورد سفر پانزە پێشەوەی ئۆکەی لێراکەین پێشەوەی کاتەکە تەواوی پێشوی ئەم کاتە تەواو بێ منە بێم کۆدە لێرە داخل بکەم لێرە دێم کورد سفر پانزە کۆدەکە کۆپیەکەم دووبارە ئەو کۆدە لێرە داخڵەکەم ببورن لە سەرتا بێت دوبارە کۆدەکە لێرە داخڵەکەم و سەبمیتەکەم پێویستە ئەکاونتەکەی من بکرێتەوە ئێستا ساکاونتەکەی من کرایەوە شتێکی تر کە لێرەیە هەیە لێرە داواکەین کە کۆدەکەمان گێت ئۆتیپی کۆدواتە کۆدێکمان بۆ بێتەوە پێمانڵە بە سەرکەوتوی نارمان پێویستە ئێستا کۆدێک بێتەوە بۆ ژمارە موبایلەکەی من تەوی کۆدەکە کەڕایە بۆ ژمارە موبایلەکە ئێستا من ئەو کۆدە لەوێ داخڵ ئەەکەم بۆی بتوانم بۆی بتوانم ئەکاونتەکەم کەمەوە کۆدەکە بریتییە لە ئەوەی کە شەریکە بۆی ناردوون بریتە لە 66 5 حوت سەبمی دەکەم ئەو بۆ ئەوەیە کە شەریکە بزانێت کە ئەو مۆبایلە ئەو ڕقم و ئەو ژمارە مۆبایلە لای خاوەنی ئەکاونتەکەی لێرە توانیمان ئەکاونتێک داخڵ بکەین بە ناوی کورد سفریەکەەوە کورد سفر پانزە ئێستا شتێک کە زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە باینەری ستاتیوزت ئێمە چۆن بتوانین باینەری ستاتیوز ئەکتیف بکەیت کاتێک باینەری ستاتیوز ئەکتیف ئەکرێت ئەم بۆ کەسانەیە کە ئیشین کاری نێتۆکی نەکەن بۆی باینەرەکانیان نەڕات پێویستە کاتێک دێن سێری دوولێگەکەیانەکەن واتە پێویستە لە لێگی لێفت و لە لێگی ڕایتا دایرێکی خۆیان هەبێ بۆی باینەری ستاتوسەکەیان ئەکتیڤ بێت تکایە ئاگاداری ئەم خاڵە بن زۆر زۆر کاتێ تۆ هەر لەسەر لێگێک خەڵک داخڵەکەیت لەم لا دایرێک نییە ئەو باینەرەکەت ئەڕوا پێویستە ئەمە سەوز بێت پێویستە ئەمە سەوز بێ بۆی باینەرەکەت نەفوتێت ئەگەر سەوز نەبێت ئەو باینەریت ئەفوتێت بۆیە ئەوە زۆر زۆر گرینگە پێویستە تۆ لە هەردوو لا دایرێک دەبێت حتا گەر خۆت لەسەر بۆ نەخۆت لەسەر لێگی ڕایدیشەکەی پێویستە بەلای کەمەوە ئەکاونتێکی پەنجا یۆرۆیی دایرێکتی خۆت بن لە لێگی گشتیەکەتان لە لێگی لێفتا بۆی کە تۆ ئەگەر خەڵکی تریش لێرە داخل بوو تۆ باینەرەکان بۆ بێ بەڵام ئەگەر ئەم باینەری ستاتیوسە ئەکتیڤ نەبێت تۆ باینەرەکان تەڕا بۆ شەریکە ئەسا دینە سەر ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین باینەری ستاتیوس ئەکتیڤ بکەین وەکوتمان پێویستە لە هەر دوولا دایرێکتە هەبێت ئێستا ئێمە دینە سەر لێگی ڕایتمان لێرە ئەمانەوێت وەکوی بینتان پێشتر کەسی دانەبوو لێرە ئەمانەوێت لە لێگی ڕایتە کەسێک داخل کەین و لە چەپیشا کەسێک داخل کەین بۆی باینەرەکانمان ئەکتیو بێ وەکو وەکو ئەوانی پێشوودین ئەلێرە سۆری بەرەوەی کۆپیمان نەکرد دین ئەلێرە سەبمیتی لێگی لێفتەکەین کە دێمە سەوز بوو واتە تەواوە کۆپی لینکەکەکەین کۆپیەکەش سەوز بوو واتە کارەکە سەرکەوتوو بووە لێرە کلیک لەو لینکاکەین کە داوێتی پێمان ئەمجارە پێمانەڵێ ئەکاونتی کە تۆ سەپۆرتی ئەمیشە ئەکات بریتە لە کورد سفر پ ئێمە پێویستە یوزەرنیمێکی تردابنین یوزەرنیمەکەمان ئەمجارە ئەنووسین کورد سفر شانزە یا هەر ئەکاونتێکی تر فێرس نەیمەکە هەر کاروان دانین لاست نەیمەکە ئیسماعیل دانین و ئەتوانین لێرە پازۆردێکی بۆ دابنین پازۆردەکە ئەنووسین پازۆردەکە دووباراکەینەوە دووبارە پێویستە لێرە ژمارە مۆبایلێک دابنین ئێمە ئەنووسین تەبیبی ژمارە مۆبایل دواتریش ئەتوانی لە چینج نمبەرا بیگۆڕی و پێشتر ئاماژەم بوویدا لێ عێراقدا هەنین ژمارە ئەمە ئیمێڵەکەمانە کاروان بەرزنجی بەڵام پێویستە پلاس لەبەر ئوتر پ بوو ئەمان نووسین پلاس شانزە لەبەرەوەی لێرە نووسیمانە

لێرە پاس هەڵەبژەری ڕیزدەرەکەی لێرە پێمانڵێ ئەکاونتەکە بە سەرکەوتوی تۆمار بوو بەڵام بۆی کە لە کۆمپیوتەرەکەی سیف بێ ئێمە نووسین کورد سفر شانزە پازۆردەکەشی هەیە و سیفەکەین

خۆیان با بڵێین خۆمان دامانناوە بەڵام ئێوە ئەوە بێ ناوی کەسەکە بنووسن بۆ ناگە کاک ئەحمەدیان ئەگەر هەر کەسێکی تر ناوی کەسەکە ئەنووسی و فێرست نیمەکە کاوێ ئیسماعیل لێرە پاسۆردێک داهێنین پاسۆردەکە گەر نووسێ سترۆن زۆر باشترە بەڵام گولیش باشە لێرە وڵاتەکە هەڵەبژێرین بە هەمان ئەو ئەوانی کە پێشووتر کردومانە لێرە ژماری مۆبایل و بگورن پێش ئەوی ژماری مۆبایل داخڵکەین ئێمە ئەبێت لێرانە ئیمەڵەکە داخڵکەین

حەوت بەڵامەوە تێپەڕمانگە کڕۆزۆڵ بکەین ئەمە داخڵ ئەکەین و ڤێریفاەکەین و ئیتر ڕیستەرەکەین و ئەکانتەکەمان ڕیستەر بێ سەبێ باینەرەکە ئەکتیڤ بووێ واتە سەوز بووێ زۆر تاوە بەس پێشەوە بە ئەمە بگۆڕین بکەینە کورد سفر حەفتە

کورد سفر حەڤدە و کورد سفر شانزە دایرێکت مێمبەرن واتە ئەم دوانە دایرێکت مێمبەرن لێرەدا هاتینە کۆتایی ئەوەی کە ئێمە چۆن بتوانین ئەکاونتێک لە سەرتاوە ڕجیستەرکەین و باینەری ئەکاونتەکەش ئەکتیف بکەین هیوادارم سوودی هەبوو بێ و هەر سەرکەوتوو بن